guy wey he and him friend bin dey together for enugu dem bin dey one or two together mm. dem stay with each other in fact na this particular one help this guy na this guy help this him friend when dem dey enugu that one come do finish dem stay together e come comot thank you e no talk this one e no do appreciation e no show But that one no disturb this our guy. Our guy come, you know, experience some kind hardship. And mind you, this guy, as he move comot from our guy house for Enugu, things come dey work out well for am o. Mm. He start business, he get work, he, he get come, side hustle. He come dey form big boy for Money him friend. Money come full everywhere. Mm. Him friend wey don house am come dey beg am say my guy, I just move now, I make move from Enugu enter Lagos. and you know say when person make move like that e no dey easy mm. things hard one kind one kind abeg you fit help me make i see even if na twenty thousand hear the amount o oh. mm. twenty thousand to take chop mm. the one wey house am for enugu for almost two years e come call am now say eh say my guy alpha person wey never talk to am for almost a year and half o oh. mm. i just get work the offer oh. good i'm sorry no vex mm. for that time wey you beg me i know say you beg me severally you say you need help but e get as things bin dey no be say twenty k na big money mm. but eh, e just bin get as things bin dey no vex eh, another thing wey dey there be say i don get new work now the money pass that one wey i bin dey earn for enugu and eh, dem say make i find where i go dey stay i fit come stay with you chai we be 89.9 yanga fm oyo mema oyoyo for the people wey dey wonder wetin happen no vex you see

I, no i take care of you, you every other day you should have asked me where am i coming from coming from how where you dey come from where your way everywhere come scatter. Uh, you no understand that's that's, that's why that is why that is why i am a man yeah, you know, there's a way a man will hustle. You go forget this, but take care of yourself. You which hustle?

second audition for dis week for compound wahala on top your beta station wey be 89.9 yanga fm di station wey sabi no oda station sabi mm. any station wey tell you say dem sabi dem dey lie dem dey lie work and of course for here my name be baby lawyer aka adankana aka the compound wahala madam. all right rugged pastor Now my name be that call me I'm a sugar lege lager if you're a fine woman if you just join us uh, do us one favor tonight tell somebody to tune in win one soul mm. uh, one choice say that go a fishing yeah mm. win mm. one soul mm. tell and say tune to 89.9 Yanga FM. We go there with you from now to 11 p.m. All and right? of course, if you want to listen to us for the diaspora or anywhere mm. for, the, for for the nation aside Lagos, Just listen from our web will be www.yanga899.fm. Mm. www.yanga899.fm. Mm. Listen to us from there. You go, you know, you go to hear us loud and clear from that way. And we go hit them up very quickly. This one the matter dey for compound wahala segment because me and rugged don argue na that matter we dey argue about reach now e simple guy wey he and him friend bin dey together for enugu dem bin dey one on two together mm. dem stay with each other in fact na this particular one help this guy na this guy help this im friend when dem dey enugu that one come do finish dem stay together e come comot thank you e no talk this one e no do appreciation e no show but that one no disturb this our guy our guy come you know experience some kind hardship and mind you this guy as he move comot from our guy house for enugu things come dey work out well for am o mm. he start mm. business he get work he, he get come, side hustle he come dey form big boy for money him friend money come full everywhere mm. him friend wey don house am come dey beg am say my guy i just move now i make move from enugu enter lagos and you know say when person make move like that e no dey easy mm. things hard one kind one kind abeg you fit help me make i see even if na twenty thousand hear the amount o oh. mm. twenty thousand to take chop he first he come tell the guy say he no get that kind money mind you the best way say he no get twenty thousand to give him friend wey house am for almost two years him dey earn over six hundred and fifty thousand mm. for standard salary e get another bonuses and things of like one fifty. na big boy. so na almost one million dey enter im hand every month e say e no get twenty k to give im guy wey house am mm. for at least eighteen months everybody say no problem fast forward to like a year two months later him now come call this him guy o wey help am o for enugu say okay say him don get one other better work hmm. for lagos. and meanwhile for those of una wey no hmm. know for enugu things come run am you know sometimes eh, hmm. eh, life no dey dey all rosy things come run am o as e come broke nothing come out again that job wey dey use buga for enugu come comot come lose am things come rub for am you understand and uh, he come get another job for lagos now. and the condition for am to take the job be say uh, he need to find accommodation. where he go stay and he don accommodation for lagos no be beans. e cost no be moi moi. he come remember this him friend wey help am for enugu. wey no appreciate. wey he no appreciate wey he no help when that one beg am for twenty k. Mm. the one wey house am for enugu for almost two years he come call am now say eh say my guy alpha person ah. wey never talk to am for almost a year and a half o oh. mm. i just get work the offer oh. good i'm sorry no vex mm. for that time wey you beg me i know say you beg me severally you say you need help but e get as things bin dey no be say twenty k na big money mm. but eh, e just bin get as things bin dey no vex eh, another thing wey dey there be say i don get new work now the money pass that one wey i bin dey earn for enugu and then eh, dem say make i find where i go dey stay i fit come stay with you. chai. so now the guy dey ask us shey make him forgive am for the second time accommodate am again. Mm. abi make him just keep quiet make him no do anything because mm. he no too trust the guy again. and meanwhile uh, the friend say na only three months uh, make e accommodate am for three months make e fit hustle mm. uh, get then rent another place for okay. himself you okay. understand okay. he no talk say make e accommodate am fine now like mm. forever oh, mm. or for one year or for mm. six months he say please can i stay for three months make i no lose this job because this job now dey your hand mm. if i get time if i tell the company say i get where to stay now they don give me this job me. Mm. please help me. eh, Ew. for me oh that herb go break him neck no no no don say that don say that that herb go kill don say am that why you a child of god don say e no that concern me e get where my child of god reach even god wey talk say make you dey uh, as meek as uh, a dove say make you also dey as wise as serpent person oyibo man wey dem dey use proverb talk say once beaten twice shy no stupid eh that one oyibo man for me hmm. i no go help you hmm. i no go help you for the second time because the first time you tell me say make i help you say you need place to stay one month turn to three months three months turn to six months six months turn to one year one year turn to one year and half going to two years. Uh, and on top of that thank you i no see. Uh, baby lawyer. well done i no collect you dey my house you no pay rent mm. you no pay money for food i dey feed you you no pay money for light money for sweeping compound money for nothing uh, uh, you comfortably dey my two bedroom flat for enugu no, no, no, after everything na make i tell you you no dey grateful no you come tell me say now for lagos let let me after i beg you for help when things hard for me you no help me you come tell me make i now for lagos say you wan come my house again uh, make i tell lie, you lie hold on e no go happen if you're a kind person

human being do it wey no deserve any kindness do, and i no go give am do it for make e go find house hotel dey to rent make e spend money no do it for christ sake i no do am that means you no be born again na ishigi you no a born again ishigi abeg let us know wetin you go do or wetin be advice for this young man right now because the friend call am on sunday evening say right now please na you hold my my destiny. my friend go and sleep under the bridge in eh, lagos make area boy show you welcome to lagos. if you if you if you accommodate me i will get this job and life will be better for me but if you no accommodate me i will lose this job and my life will be miserable. lose am o oh, make your life miserable. the number na zero nine zero four eight two one three zero one three make we call am again zero nine zero four eight two one three zero

will be the 24th day of June 2025. The name of the show still remain Compound Wahala. And of course, this segment will be there on top. Now the Compound Wahala segment. My name na baby lawyer aka Adan Kana aka the compound wahala madam. All right, uh, Rocket Pastor. Now my name be that. Call me I'm a sugar, lege, lager. If you are a fine woman. And the matter wey we dey drop so na about guy wey be saying and im guy be don stay accommodating guy years before for enugu the guy stay with am for almost two years na him feed am and everything baba come waka comot get better work wey dey pay am almost a million and the person wey accommodate am come move from enugu enter lagos things rough for am him come beg am say borrow me twenty thousand baba say he no get to give am fast forward to a year and two months later him now come lose that job for enugu wey dey pay am almost a million naira but come god come help am get another work for this lagos wey pass that one but the condition be say you go need to find where to stay for lagos for them to give you the job now he don call back the same guy now wey move to lagos years before wey ask am for help say for the second time you fit accommodate me mm. i just wan stay three months and i just get new work no vex say i no help you that time you fit just accommodate me uh, after three months i go find my way i go don earn better money and i go save up to get house wey good mm. and now the guy dey ask us say shey make him help am abi make him just tell am no because the guy really do things wey offend am wey hurt am wey pain am as person wey him take as him maness man he no expect say the guy go treat am like that mm. and so na where we dey so as we dey ask you uh, to send your message for 09048 213013 090 48 21 3093 wetin you think about this matter you Yeah. go support making may you help am abi you go Help say am. make you no help am Abi you go say uh, mind you mind make you no you help they am. are friends you understand and they are friends and sometimes if your friend offend you

he was also doing well na two of them dey do well now. dem dey do well but he bin dey the guy house and na the guy house rent he bin dey live on top. Uh -huh. the guy so, no help am. the see when you dey help i i talk this thing before if you dey help people. so he eh, come once now make see, he help am again for like, the third like, time. Like, let me tell you don don don ever feel entitled when you are helping people do it with the heart of god i no wan if the person appreciate you fine if the person no appreciate forget it i do that one with allow it to go he don do i no wan do na by force so if you lose this job now and you are you are you and god can still use as instrumental wetin you go gain e no me you know me you no care like you don care is that what you are saying i will never care in jesus name no don't put jesus like, don't put jesus no no no don't put jesus because jesus i know the jesus i serve yes, yes. is jesus that can forgive twenty times i say i don forgive five hundred times bible say na jesus will, times, do you know how many times i have offended god and I he will still forgive. do a lot for us yeah, see, I don't, see, do you uh, know that listen to me do you know that god can forgive you but the consequences of your sin will still remain God can forgive you. But that doesn't mean God will still not help you. Uh -uh. God will still help you. We hear you. Uh -huh. But hear the word wey I use. Uh -huh. Person wey go finish. Uh -huh. uh, please this does this is just an example but it's also people's reality woman wey don go live life anyhow im womb come scatter.

Iwanu, Iwanu Eta. Yes, so Iwanu Eta. Bia, my friend, you say see, you have also for you have also wrong people. You understand? So never, forgive your I never friend. Be ungrateful. And allow him wey don help even me. if na one month even two months allow stay with you. even the one wey don say i dey ungrateful for am i no do am intentionally. Uh -uh. this one is a selfish self-centered self-serving narcissistic greedy ungrateful insatiably negative wicked person no i will never do that my okay. people please we are going on break no wahala enjoy music about you by rema say help am rubbish. Mm. welcome back my people we still dey here together na still eighty nine point nine yanga fm the station wey sabi. Hmm. me and rugged don talk something wey be say if you ask me i wan give am blow but i no wan i don't want my jesus to reduce oh so you get jesus of course i do now you no wan help person wey dey somebody wey need your help abeg message dey for that place okay uh, nyanga fm and combo wahala dey greet una wella thank you you see this matter on ground to me

abeg send us your message make we know wetin you think about this matter if you are going to support me and roderick to say let him forgive his friend no be only and for help him go eh, forgive who go keep kill doing good dey do good make dem kill you now can i shock you ma. no shock me nothing fit shock me for this life now let me tell you something

i no suppose go do that event okay to be sincere okay. because the money they suppose pay me no reach wetin i collect uh -huh. to do uh-huh. mc uh -huh. but one my spirit tell me say go and help this person okay i just okay let me go and do good okay i went to that wedding mm. as i finish mc the wedding the chairman of the wedding come like me come ask me say where are you from i come tell her when i say i know your father your father is a good man okay

my this is friend fit not do anything no appreciate am but god friend, will bless him. friend wey be say you go help wey you go come need help wey no reach wetin you do for am help wey be say he know say if he do for you but he purposely no do am like i dey stand on top if this guy bin no get the job opportunity for lagos he no go call am say my guy how you dey abeg accommodate me it does not matter the plan the point is this guy is an opportunist and is a greedy person nothing wey rugged wan talk i don hear and and for rugged to dey suspect this guy i don dey suspect rugged pastor from today i go dey look at him and i go dey be inside this house because e get some things wey rugged pastor don dey do me inside this house wey be say i dey overlook but now i go dey put eye well well i dey do good to people well well my people make we bar break small. are you hearing me now. enjoy higher. are you hearing me now. from by burna boy. are you hearing me now. i fit just kill you. are you hearing me. i fit just kill you make you no die. are you hearing me now. get out. do good o. Oh. you must be doing good. ishima. all right my people yes of course we don come to the end of this segment right now we no wan end am but of course all good things need to come to an end so now where we day for this time be this we say thank you to now we be say una don't listen to us and all the people we be say una don't enjoy this time with us for the show we no take come for granted at all at all rugged mm. you still say make dem do wetin again. just forget the past okay. help see i always tell people okay if you're opportune to help anybody okay just do it come on face okay do you understand okay no expect anything i i i don't know what i share with you one day okay the first time i i i i begin work for radio station mm. na person why i help over six seven years back mm. i don't even remember the person again okay i don't forget the person

for him own house first before they come my own house mm, mm. and i no even remember okay so the guy had to remind me say na me go drop am first i say ah i say when he say don tey i no even remember say i do good for person seriously ah so the guy ask me say wetin i dey do here i come na say i find i come find work for this radio but say they say no space he say ah whether i wan work for radio i say yes he say the general manager of the other radio dey stay for him house Wonderful. say make i come make, make i go start work there he drive me that day he leave where he dey go drive me go the radio that same day the manager come out employ me. wow wow. i say wow. jesus. wow good wey wow. i do no remember. wow i'm telling you the truth so the point wey i wan make for everything wey you don talk so be say the people wey you go do good for sometimes you don't have to do so much but then go remember and then go take am as big thing value am and some of them sometimes or a lot of the time go dey look for different ways and opportunities to pay you back but you say those people wey you go do overdo good for wey be say you go wan kill yourself for that good wey you dey do for them. is there any good wey be overdo. no uh, e get good wey be overdo o oh. good wey be say you dey do for this person but the person go dey look you like say you be dirty. chai you see that kind good. Mm. na that good dem dey talk say your good go kill you. Away. so if you know wetin good for you weigh how you dey do good and who you dey do am to. na there me i stand thank you my people. all right we dey come back for how una see am. una see am for now enjoy with you by davido featuring omale we will still be with you. Ishima, see as e be. Wey sabi na here we dey. In case you don't know, I compound wahala na still the show wey you dey lis ten to. I know now we go dey here from now till eleven. So we don enter the second segment of the show wey we dey call

e never teach auntie na we go dey heaven gate in case you no know all the girls wey break my heart no go pass ewu so if you dey hear me now you follow for people wey break my heart know say we go stop you for gate

carry me and your girl dey one show the person wey do me this thing god bless you o because if i just go tell you say pass god bless you something fit just happen so ma only tell you say god bless you. see see ma tell you. wetin you wan tell me. let me tell you something. who you be. you need to be loyal. lo

see it's okay my people uh-huh. more na no vex o na still uh, compound wahala show you dey and na still eighty nine point nine yanga fm you dey on top nothing do your radio na the station wey sabi you dey on top no vex yeah? na this woman be wey god carry me say make i dey work with am but make i just dey help im life dey come make e no be like say i no do i don't have a problem with just be loyal that's all Ooh, if i if i just give you wish something go just dey pay you for i'm brain. happy that your dad told you to be loyal to me and mama your mommy your beautiful mommy an amazing woman has also told you to be loyal to me So I don't know why you don't want to be loyal. Mm. Okay, maybe you're waiting for GM, Mr. Marvin, to tell you to be loyal. Even himself no go put mouth. I promise you. See me and him matter. He, he go prefer peace of God than to put mouth for me and you matter. But man no talk. My people jare, this one for how una see am. We say make we first laugh inside though. because the matter serious and wetin be the issue na about one of our compound wahala people wey talk say her husband she and her husband now don dey married for five years and say the man dey na only one thing dey cause problem between them for that past five years i say wetin i come ask am i say shey na money she say no i say na obloblo she say no ah ah i come say you dey carry the una matter wey una dey get go meet your family or how i bin dey carry your own go meet im family she say no e no dey give you chop money for house she say no he dey carry ah, as in we no come business he too dey work he no dey come she say no as in wetin come be the problem she say na him phone say her husband talk say make anything no make her touch him phone. Hmm. good man. she say good that good man go she talk say anytime wey she go try to touch him phone say her husband phone fit dey ring him dey baff He go carry foam for body from bathroom run ooo enter room to carry him phone to pick him call say she come dey ask am say but i be your wife for the past five years wey me and you don marry i don born three children give you i still carry the last born for hand i no reach make i fit hold your phone check your phone use your phone play wetin she dey use am do but he know the password she say her husband know the password to her own phone anytime when he want access to her phone he get access to her phone but why she no fit get access to him own phone say this thing now don dey cause problem so tey him husband the last matter wey happen. about dis phone mata wen she try to pick call for am wen im bin dey sleep as im hear phone see say im wife wan pick phone e collect di phone from di woman come warn am say if she ever touch di phone again say im go divorce am good man na where we dey so good man so my pipo una believe say make she just close mouth obey di man jejely no look im phone abi make she really go in fact tell am say you know wetin if na so if na dis phone dey important to you pass this our marriage oya oh make we dey go oh how you take see am good man because why me and roger go talk this matter so hmm. i wan make una send una message to zero nine zero four eight two one three zero one three again zero nine zero four eight two one three zero one three. we dey eh, wait for una. e be like say when we come back from this break we go now talk our own mind because uh, to me to me i get things to talk but when we come back my heart is heavy that heaviness i need to offload you. it that heaviness na go go kill you you no fit kill me that heaviness go press you i no fit die that heaviness go oppress you that is why you will wound i will never win so wetin be the thing wey you dey talk about this matter now because i no come dey hear you since you just dey dey talk say dey say the the the the man's phone is his privacy that privacy go kill am. if you want your marriage to last mm. as a woman avoid your husband phone. okay good then why the man if you no take advice why the man no dey avoid him wife phone why the man no dey avoid him wife phone and first of all

wetin dey your body wey i no know wey remain. baby if lawyer if wey dey to kill you na me go know how to kill you so baby you go your phone let wey me, you no go come show me your phone. if you don take any advice from me take this one today if you marry avoid your husband phone for peace to reign. for peace to reign. i know why. wetin dey im phone wey i no fit see. because you go see things wey go shock you. but wetin why you go get things wey go shock me for im phone. i no wan tell you. and i be wife why you go get as no for every man because many women today you many women today discovered how many children their husband had outside from checking their phone these men had these children cheated on their wives while married had children outside i know person wey be say the pikin sef don reach nine years they were married for

a man can remarry even at the age of eighty years. people like iyabo ojo today even come at eighty years a man can remarry a woman too can remarry see that that one is not fifty sixty you might not remarry no be this time talk that thing talk that thing twenty years ago no be today. don destroy if your home because one, of phone. the man should be the person not to destroy his home if na say you dey waka could recorded you dey waka outside dey go cause problem na for inside phone no be here last week we treat matter of the woman wey be say discover say her husband get hiv no be when she go check him medication come check him phone see him doctor's appointment she take no say he don carry hiv he carry hiv for two years come okay. give him wife and the woman no know. no worry as a woman if you dey check your husband if for continue if the woman bin no go check but the man did not tell her is that not wickedness continue checking is phone is that not wickedness see hear me o oh. how can you have a man as a man have access to your wife's phone but your wife no go come get access to your phone wetin you dey hide for tomorrow if you sick you get cancer kidney stone kiniko kiniko shebi at the end of the day you no go get power to press that same phone. Um, na you the woman wey be the wife don talk go say carry the phone hand to see, your wife allow say i no go see see. no too no too follow no dey waka kurukere as man emotional. no be emotional na reality you must face reality you are married be faithful to your wife stay in your marriage no, don't you be walking up and down

what the only time that is keeping their home is because they, they avoided their husband's phone. okay good. please so stay away o. Oh. i will be your wife you go know my atm password you know my phone password you know everything then me i no come fit know your own phone password and i no go fit. you fit collect my atm no issue but avoid my phone okay. i dey tell you. Oh. that phone wey you don turn to idol and god inside our marriage. avoid my phone instead of god in heaven you turn phone to god inside our marriage. no well, be god that phone, the man is saving your marriage oh he's even doing you favour saving my marriage he's for doing what? you favour see rugged this thing bad sote i don see you know this kind of people wey dey do prank uh, videos wey dem tell couples for event say eh, can we see your last three messages all the men wey dem check dem dem do am with twenty-five men twenty-two their last three messages two out of the three was to

let us know i go use your phone play game candy crush everything wey i like na for your phone i go dey do am the number na make i see you make you no allow me the number na zero nine zero four eight two one three zero one three uh, make i call am again zero nine zero eight zero nine zero four eight two one three zero one three let us know all right right now the man don tell the wife please you can do anything but avoid my phone abeg as a married man or married woman your wife dey check your phone as a woman you dey check your husband phone please let us know if you don get experience too share with us wetin checking of phone don cost you abi you don go check your husband phone you come see wetin pass your eye so let us know hmm. all right uh, make we read this message before we enter break okay okay uh,

he and him guys do business together they get argument over money mm. like business for workplace and then one side hustle wey dem do mm. dem bin dey threa ten dis guy life rocket pastor you go believe say dem really send pipo kpai dat guy hmm. but how di lady take fit identify say the suspect wey get hand for this thing na so so so and so person wey dey work with him husband na because one she and her husband dey close enough wey be say the man dey share things with am mm. you no understand me she get access to the man phone the man dey tell am say do you know that so so so and so person is threatening me do you know that so so. no you can share things so that one no be bad and thing. no wait na as in the woman get access to him phone anytime she get him password since she get things wey be say na she by herself screenshot na husband screenshot some send give her wey when that thing come happen she fit present am as evidence to the company and police say see the people wey me i know say go get hand and when dem really run investigation na those people gun gun gun na dem run that thing imagine say if that guy no dey open to im wife imagine say if she no come get access be open no if she no come get access to im phone to fit dey able to get those screenshots information and things okay for instance to fit pinpoint those men say dem dey guilty of im death wetin for happen dem for go scot free now i can tell my wife what are you saying i can tell my wife everything i dey do you understand fine tell am okay i dey go here o oh. see the person wey i get business with o you understand tell your wife to know your whereabout tell your wife things wey dey happen but rugged wetin men dey always do phone. wetin men dey always do wey for that phone wey dem no dey like make their wife know na let me tell you the thing shebi time dey for nigeria wey phone bin no dey nigeria people bin dey married na let me tell you why dem no dey dey mind their business let me tell you one thing with that phone eh e fit see wetin

i go go wanna say wetin happen. rugged shebi na wetin you don talk. why should i want the man. shebi you say make me and you marry. if you fall for am you go fall na. rugged you wey be say if person greet me when me and you dey waka i never even tell you you never even toast me finish o oh. person go greet me when me and you dey waka you go carry eye your eye go come big like owl own like ikwikwi

in every condition yo, we gotta go. you go really go. for that condition you go really go i swear. everything wey get beginning get the end yo uncle we gotta go. cha if you no make am today we gotta go we go make am tomorrow life na turn by turn we gotta go. see sign me

uh, the ones wey send message here is for the people wey send message wey be say the message wey enter sweetness type no problem we still receive am god bless una uh, we don come to the end of the show today of course you still know say na 89.9 yanga fm the station wey sabi na you dey on top and uh, as we don say good night we go right to remind una say for yanga fm we dey on all platforms whether na for instagram tiktok facebook x wey some people still dey call twitter and the handle na yanga 899 fm yanga 899 fm for youtube na yanga fm nigeria go there you go see all our content all the gbas gbos dey there dey wait for you for the people wey see that our hot content wey we drop today for compound wala this evening if you no know go for instagram Yanga 899 FM. Go see the snippets and of course follow from there. Enter YouTube, make you watch the real deal. Find Compound Wala, you go see all the shows, all the you know episodes for there, and you go just enjoy yourself for that way. Yanga FM Nigeria, make sure you subscribe to the channel and turn on your notification button. Uh, but for you, where we say you still want listen anywhere you did for Obodo Ibo all over Nigeria, no fear. You fit listen for now on top the web address wey be www.yanga899.fm www.yanga899.fm you go dey listen to us you go hear us loud and clear for that way for me of course i dey on top instagram and tiktok with di handle wey be baby lawyer underscore official for instagram and for tiktok baby lawyer underscore official for facebook i be real baby lawyer and then for x wey some people still dey call twitter i be baby lawyer underscore one

and uh, facebook rocket pastor you better YouTube. talk well make dem fit hear you dey do pastor they dey pastor dey do pastor all of us no we we all uh, we just we all came back we just go back you just go back for where bariga YouTube, Rocket Pastor TV. All right, and uh, one thing you gotta know is that uh,